U nsellmulkom u nilqgħukom għat-triq tagħna ta' din il-ġimgħa. Ġara? Su qed jinbidel ix-xogħol, il-ħin kollu bnazzi sirna, kważi ddejjaq bil-bnazzi issa. Eh? Isma' minni. Għax malaj. Qegħdin il-gżira eżattament fi Sliema Road, fi Triq ta' Sliema. Xiex? Eh, triq ta' Sliema fil-gżira, oh, jien naf. Ħafna minnhom da, Oh, ma kienux kreattivi, ma kienux Irrid kreattivi. nkellimhom il-daw li għamlu. Però llum ħan intaqgħu ma' bniedem kreattiv F'arti, nista' ngħidulha arti, hu. Mhux tas-soltu. F'arti mhux tas-soltu. Tlaqna. Kien jgħallimni ukoll. Ejja dan. Ċitat. Hello, bonġu. Issa jien ċert li hu. Imma nsaqsuhomlu, inti Richard Pons. Hekk jgħidu, yes. Inti tagħmel il-cocktails. Aha, aha. U inti il-world record holder. Aha. Ta' xiex eżatt? Em, Ta' 88 cocktails differenti f'sija. Mela, oh. 88 cocktail differenti f'sija. Mela u. Kollha ħames ingredienti Anka differenti. biex ngħid l-ismijiet tagħhom imbagħad ifsija kieku. Jiena la inti l-world record holder, xiraq nibdew

Hekk għandek żewġ flavors, għandek il-kafe bil-hazelnut u l-ħalib bil-karamell. Allura Rich, din il-biċċa xogħol tal-cocktails minn fejn bdiet? Mela, qatt ma rid qatt ma rid naħdem fil-catering. Però kont naħdem f'lukanda mbagħad Kont naħdem sorry ġewwa factory għalqet u ħabib tiegħi qal li jaħdem waiter u bdejt naħdem waiter. Minn hemmhekk ma tantx ħadt gost li fis-sitta u nofs ta' filgħodu nqum biex nagħmel il-breakfast u hekk. Lucky li kien hemm barman ma ġiex u għedt lill-manager tagħha nidħol jien fil-bar. Qalli x'taf, ma għedtlu xejn. Qalli alright, idħol. Ma qatagħlekx qalbek. Ma qatagħlekx. U niftakar kien hemm klijenta li għamilli long drink. All right, u għamiltlu fixkun luminata f'tazza twila. Qalli mhux hekk ridt. Qalli ridt long drink cocktail, għidtlu ma nafx għidtlu l-ewwel ġurnata hija ta' hekk. Għidtlu ħalli f'idejja. Mort għand ħabib tiegħi, Charles Mifsud, kien jaħdem ġewwa l-lukanda tas-Sliema, u kont għidtlu Charles tista' ttini naqra riċetti? U beda beda jgħallimni kif nagħmel minn hemmhekk. Ħajjarni biex nieħu sehem F'Cocktail Competition tal-Bartenders Guild, kif dħalt, ġejt it-tielet minn ħmistax. Rich, Ma kontx naf li teżisti dil-kappella jien. Ejja le, dinha kif nafuha l-kappella tas-sorijiet u ta' Santa Rita. Għax jien hawnhekk noqgħod f'hedd il-Gallarija l-Kannella. Toqgħod il. Le, mhux hekk. Kont toqgħod. Noqgħod hemmhekk meta trabbejt, jiġifieri. U hawnhekk fil-Gallarija l-Blu kien hawn il-kunvent tas-sorijiet tal-Agustinjani. Dil-kappella ħelwa ħafna, aħna konna nsibuha ta' Santa Rita, però hija tar-Redentur. Sfortunatament m'għadhiex tintuża. Jina għek kont tabbati. Kont tabbati għaxi, ah, tabbati. Sitta u kwart kien ikun hemm il-qampina, eh, kienet l-alarm tiegħi jien. Kont ninżel niġil u. U għandi sorri kont mur skola? Ejja, kont. Ġifieri kollox fl-istess triq kont ta' eh, Skola hija Ponsombi Street, tliet minuti l-bot minn hawn. Oh, mela. Dejjem provajt nuża kemm jista' jkun L-inqas ħalli għalih f'di t-triq aħna hawnhekk konna konna ntaqgħu ħafna tfal mill-gżira u nilagħbu l-futbol. Fiha? Bejn it-tappiera u l-bankina kien ikun il-gowls. U min kien jilgħab għat-telgħa imma? Min jiġi? Min jiġi imma konna niġru nilagħbu, ġieli konna nkunu għoxrin ruħ hawn. Din hija l-itwal triq ġewwa l-gżira. li twal waħda. Tgħaddi mill Madonna tal-Ġebla sa Parizo Street. Hawnhekk insibu l-Polyclinic u nsibu żewġ kappelli, dil-kappelli kappella u l-kappella tal-iskola tal-Stella Maris. Tajjeb ri. Ejja mmorru għall-post li jmiss għax dan importanti. Rich, inti gżirjan Pur. Ejja. Allora gżira tiftakara mod ieħor. Ħafna ħafna. Fil-fatt. Triq hija speċjali. Triq hemm għandi żewġ affarijiet interessanti. L-ewwel ehm, jisimha Pon Zombi. Mhux għalija. Eh, mhux għalija. Mhux għalija. X'tiftakar bdiet triq? Mela bdiet triq hawnhekk ehm, warajna kien l-iskola ta' St. Monica. Issa ma tix teżisti? Le, issa bħalissa ehm, mit-2000 tagħmlu skola ikbar. iktar moderna fil-fatt hawnhekk konna niġu jiena u ħuti u fl-iskola l-ġdida kelli tfal imorru hemmhekk. Eh, din l-iskola kienet ħelwa għax kienet żgħira ħafna, hawnhekk niftakar kien hawn bib kannella tidħol l-offiċini żewġ klassijiet, tinżel isfel żewġ żewġ sulari sular taraġ u jkollok bitħa żgħira. B'erba' klassijiet konna konna kulħadd jintaqa'. Kienet biżżejjed imma dik. Biżżejjed, u mbagħad titla' fuq u kien hemm kienu kemm kienu jkun hemm ukoll il-klassijiet ukoll. Kienet kienet ħelwa, kienet waħda mill-mixed schools li li u kienet skola tajba. U kien hawn xi dulċier prim. Ejja, u hekk kien hawn kien hawn dulċier ħafna. Niftakar kien jagħmel kejkijiet bil-forma tal-Knisja tal-Mosta, kien jagħmel il-Teatru Mwaqqagħa. jew dak kien jagħmilha fil-vetrina u aħna bħala tfal konna mmorru napprezzaw dak talent ta' Nammant. U tiftikur il-kolonna tat-teatru mwaqqef hekk? Kieku mhux ħażin, imma qed ngħid kien iħajjarna ħafna. U t-triq kienet two way. U intom kontu tilgħabu xi logħba bħala tfal? Konna nilgħabu ħafna logħob, imma waħda mill-iktar ħaġa li mela temp ikra konna noqogħdu fil-gallerija. u niktbu in-numbers tal-karozzi. Biex tikteb 50 karozza kont sagħtej, tliet sigħat. Illum ħames minuti. U qabel inkomplu, infakkarkom biex tagħfsu like fuq il-paġna ta' Infrastructure Malta u jekk qed jogħġobkom dal-feature, tistgħu tixxerewh ukoll. U jekk qed jogħġobkom dan il-feature hemm ħafna iktar li diġà għamilna li tistgħu wkoll tibdew Tfittxuhom u tarawhom. Richard, qegħdin bil-qiegħda quddiem Manuel Island li tagħmel mal-gżira u xi. Ejja, żgur. Eh, eh, Mulħudilkom. Eh, żgur. U hawnhekk għandek ħafna memorji differenti. Differenti, fil-fatt hawn fil-post li qegħdin hawn Kellna żewġ Gżirjani famużi Alfred Kitcher u Albert Trizzo li kienu jiġu hawn u jagħmlu treading water u ġieli kienu jagħmlu fuq il-mizzija. Jgħumu. Jgħumu hekk biss. U hawnhekk kienu jagħmlulhom id-discos u jien wara x-xogħol kont niġi xi siegħa nagħmel sa tlieta biex fihom support u. Ġifieri 200 siegħa qed nitkellmu tmint ijiem kważi. Kważi tmint ijiem hemm mingħajr ma jorqdu. Hemmhekk Manuel Island kien famuż ukoll għall-football grounds. Kien hemm il-ground ta' Nichols u l-ground ta' fuq. Hawnhekk jiena meta kont żgħir tfuliti jiġifieri between 16 and 20 naħseb kont inkun is-Salesiani biex nilgħab il-football. Hemmhekk nhar ta' Sibt konna niltaqgħu nilgħabu football Sant'Andrew. u mbagħad konna ntqajna ħamsa u għamilna lik, u fil-fatt għamilna lik li semmejtu Swan għax peress li konna hemmhekk grazzi għal Su u Ronnie Puljasevic li ħalliena mill-irħ miskin. U hawnhekk konna nilagħbu kull nhar ta' Ħadd. Hawnhekk il-gżira kien famuż ukoll li ftit il-bogħod minn hawn kien hawn l-istadium, l-Empire Stadium, l-uniku stadium ta' Malta, dak iż-żmien konna nilagħbu. Ħasra li hija fl-istat li hija. U konna nilagħbu fuq iż-żrar, ġifieri. Fil-fatt li kellu sabiħ hemmhekk, in-nies kien ikun ħafna ma' jiena kull weekend kont niġi ma' missieri. Fil-fatt meta kien ikun hemm xi logħba internazzjonali bħall-Ingilterra Malta, konna mmorru fuq il-bjut biex narawhom għax kien ikun ippakkjat. Richard, nistgħu nagħmlu xi ħames sigħat għaddejjin imma m'għandniex ħames sigħat. Grazzi ħafna ta' did-dawra. Grazzi intom tal-cocktail. Proset, nispera li joġobkom. U issa jalla tibqa' tagħmel kemm tiflaħ cocktails. Dak l-idea, dejjem nitgħallem u nallem. U għal dawk li huma dilettanti wkoll, hemm din l-application żgħira qed nitfgħulkom link żgħir tajjeb biex min irid iniżżilha ikun jista' jitgħallem dwar. Fil-fatt jisimha jisimha Bevicurious Slammy fejn bniedem qed jagħmel il-cocktails tal-frott tal-apprami tagħmel il-cocktails. U ħaġa nixtieq nżid ukoll, għandi Facebook page jisimha Bevi Curious bl-għajnuna tat-tifla fejn kull tliet darbiet fil-ġimgħa nagħti informazzjoni fuq ix-xorb kollu, alkoħoliku u non-alkoħoliku. Grazzi. Thank you intom.